we don't come back una know yes we go blow una tori we no get plenty tori today but a small day we don decide say make we knack am for una we knack am uh -huh. if i if i eh, una una answer no una dey eh eh eh, eh. atwey am. Una talk say yes, yes. Uh eh, -huh. Eh. If una don't answer, say yes, yes. Then time will throw up. It don't reach. I don't salo all man. Now una tori time. Mo go for that side for Yaoundé. Wait your apple for day. Una know say some phenomenon dey way or something dey happen now wey they call it say microbes dem. That mean say now group of picking them, young young picking them. wey they work at the whole knife, they the whole uh, razor blade.

They dey sing g for that side for Kondingi. Na who send una? Una go learn lesson. Anytime, anything, na so e dey happen. They dey come begin make am. They take people them. Eh, they wound, wound someone them. That last time wey be happen for Douala na for that side for Bali. For Bali, wetin happen? dem dey enter too dey do the very thing so one person die so e don be now for play wey e dey now for way wey the way we look am e go show say anytime wey that pikin dey go try do something eh they go put their hand for them who no know who no know they fit catch them and then they go pay or they go answer for wetin wey they do so na so the matter e dey with Tidami crop them country people Tori dey. Another tori now na wetin? Na tori wey minister for woman palaba e don vex. Minister for woman palaba e talk say una no fit try that thing. Some website dey wey dem dey call am whether na Jeleba or na Je- Jedolo, eh, whether na Jedolo, na so dem dey call that website. The website e dey do wetin? E dey do that palaba pornography. e dey take pikin dem small small pikin dem uh-huh. e put am together and then dem begin do mami mami with the big people so wetin happen e don be say minister don look am because dem don dey talk about that thing plenty plenty uh, they don talk am talk am say na wetin dey happen so minister don look at the thing don pass say e say He must talk the matter. He signed some BB book. BB BB book when minister sign am. He say people they dey behind that website. Where they promote am, they will catch them. Secondly, he ban the website. Then now the question I say, na minister of communication gave ban the website or na minister for woman palaba. We no know. But it be very important for take care for our picking them. Because that lay say I lay na some very bad thing. They dey take pikin dem for under age, under age pikin dem, put am with people dem wey dey get mburu. Na so the thing dey happen. So that kind of traffic for pikin dem, they don talk say e no correct for country. So the website people wey dey dey dey i sure say they dey ask themselves now say food wetin i chop i no give you because governor e don wan begin do e wan continue for crack down all that kind people the way they dey do that kind of nonsense dem wey dey dey take pikin dem dey play with it and so one dem dey wey sometimes they go go meet all their pikin dem for that website una don know that artist wey he be take him pikin he turn am for woman him pikin eh him pikin wey born am two of him pikin dem wey born am he take the pikin dem he turn am for a woman so na so the thing dey happen countryman uh, countrywoman if una know say una be concerned if una know say una don enter for that website una know say una people una pikin any any person dey for that kind of website make dem comot very fast because man no know dem fit make am so dem go catch dem una know no when dem catch dem dey put dem for play wey dem go put am eh cry go start start so than for the wait say make time for cry reach better any man just comot for that kind of website wey e dey sell pikin dem e dey make am no be even sell pikin dem e go na sex sex working website dem so e don talk say e end for here like nigeria dem don talk their own say dem no wan see that kind of thing for there because we go be for some way if we dey for some way if we go bad pass place countryman countrywoman e dey ask yourself say na her yes tori e dey and tori wey e dey na im wey dey blow am for una we dey blow the time na tori for ndamba Wetin happen? Cameroon play against Equatorial Guinea. For Cameroon team, countryman, countrywoman, Epasi na be dey for goalkeeper. For that goalkeeper, Epasi wey be dey there, e happen say wetin say dey make am fine fine sotey Cameroon play na one one with Equatorial Guinea. Na who score the goal? for cameroon i know say na the question wey una dey ask am the person wey score the goal na abubakar twenty-five they dey call am say vincent na so they dey call am whether na vincent or na vincent or na vincent so na abubakar vincent he score the goal cameroon be line up

e make mistake for flag for cameroon instead for use flag for cameroon they go take na flag for senegal put am for place for flag for cameroon so africa week cameroon no be na senegal or the infographer the way they dey work for there wetin happen wey dey dey make that kind of mistake na the question wey we dey ask am they no work with cameroon and dem make dey show dem the flag for cameroon all dis thing sef e dey online you no need for work with some person for no flag for some country if you no know they go just tell you you go go online and then you see am na so the matter dey countryman countrywoman tori e dey una dey ask una sef say ndamana how Una know no, Ndamba na sense. And sense for Ndamba, e don go be for Owe, e don be for Owe, e don be. Union Sportive for Douala. Union Sportive for Douala don go down. Then all man dey talk about the matter for Union Sportive for Douala. Union Sportive now na for second division wey dey go play. Wey no dey you put anyhow you turn am anyhow you mix am anyhow you look at the way the thing dey look am no way iyan for duala e go play next season na for second division and na some very bad news hard for all my wey don support this uh, club you know na very big club wey get better better history for better better big player the way they don pass today so iyan na this year e bad for the bad for the way e be bad sotey the club now don go na for second division so na mtn elite one that na news that will come up for mtn elite one e dey still continue for play but after we see all the result we see wetin dey happen we know say miracle no go happen uh, yes miracle no go happen for union for duwala you put am how you put am union for duwala e don reach for where wey e own don correct so na next season they go play na for second division countryman countrywoman na for here we go put end for this one small program wey we don manage am today for una as i bin tell una the program e just dey plenty news dem no be dey for program today we go comot with this song wey the man dey sing am na the group of boys dem dey sing am david three na

anytime anywhere if una see my bag